Ilbieraħ ħassni ħażin fuq ix-xogħol, rajt dalma kbira u sturdejt. Tant kelli x'nagħmel li qas kielt xejn ġurnata sħiħa. Sħabi qaluli li jista' jkun niżlitli l-pressjoni. Imma għaliex tinżel il-pressjoni?
Hemm diversi raġuni għalfejn il-pressjoni tista' titbaxxa. L-iktar komuni hija jekk dak li jkun ikun xi ftit dehydrated, jew eżempju bis-sħana jkun hemm nuqqas t'ilma, jew ikun għamel xi ħin twil mhux ħażin fix-xemx, allura jitlef ċertu ilma u ċertu melħ mid-demm, allura jkollu pressjoni baxxa. Jista' wkoll ikun hemm min ikun għamel żmien twil mhux ħażin fis-sodda, eżempju wara xi operazzjoni, allura hu jiġi biex iqum titbaxxa l-pressjoni. Tista' tkun ukoll kawża ta' ċertu mediċini li jista' jkunu wkoll eżempju mediċini ta' pressjoni għolja, imma jkunu qegħdin jittieħdu f'doża aktar qawwija milli jkun hemm bżonn allura l-pressjoni titbaxxa, jew ċertu mediċini li jintużaw għall-qalb jew għall-Parkinson, dawn jistgħu bħala side effect ibaxxu l-pressjoni. Jekk ikun hemm xi accident fejn jintilef ammont ta' demm mhux ħażin, il-pressjoni tista' titbaxxa. Tista' tkun ukoll kawża ta' xi infection qawwija u kawża anki ta' xi allerġija qawwija għal xi mediċina jew għal xi tip ta' ikel partikolari. Issa, wieħed meta jistordi li jkun qed jiġri huwa li jkun hemm nuqqas ta' demm sejjer lejn il-moħħ u allura b'dan jikkawża li jkun hemm nuqqas ta' nutrijenti u nuqqas ta' ossiġnu lejn il-moħħ. Allura dak li jkun iħossu stordut u ġieli jħossu ħażin ukoll.
Jidher li hemm kategoriji ta' nies differenti li jbatu minn pressjoni baxxa aktar minn oħrajn. Per eżempju min jagħmel ħafna attività fiżika u min jiekol dieta bilanċjata għandu tendenza li jbati aktar bil-pressjoni baxxa. Din tidher kontradittorja peress li l-eżerċizzju u d-dieta nassoċjawhom ma' stat ta' saħħa ideali. Allura dan juri li pressjoni baxxa hija aħjar minn pressjoni għolja?
Il-pressjoni baxxa aħjar mill-pressjoni għolja. Dan għaliex ħafna drabi sakemm ma jkunx hemm sintomi, il-pressjoni baxxa mhijiex ħa tagħmel danni gravi fuq is-saħħa kontra tal-pressjoni għolja. Però jekk imbagħad ikun hemm is-sintomi, speċjalment fl-anzjani, Huwa importanti ħafna li dak li jkun imur għand it-tabib tiegħu biex naraw jekk hemmx xi raġuni għalfejn il-pressjoni qiegħda tkun baxxa u jekk nistgħux nagħmlu xi ħaġa biex din nirranġawha.
Jeżistu tipi differenti ta' pressjoni baxxa. Pereżempju xi nies iħossuhom storduti meta jqumu minn bilqiegħda. Oħrajn titbaxxilhom il-pressjoni wara l-ikel. Dawn it-tipi differenti ta' pressjoni baxxa jiġu kkurati b'mod differenti?
Iva, dawn jiġu kkurati skont il-kawża tal-pressjoni baxxa xi tkun. Pereżempju, jekk aħna għandna pressjoni baxxa 'il għaliex hemm dehydration, allura importanti li nagħtu ilma u ċertu ċertu mluħa biex il-pressjoni togħla ħalli nkunu rriplejsjajna dak li tlifna. Jekk il-kawża hija minħabba ċertu mediċini tal-istess pressjoni jew ċertu mediċini tal-qalb, jew tal-Parkinson li jistgħu jniżżu l-pressjoni, allura t-tabib ikun irid jirranġa l-pinnoli ħalli l-pressjoni terġa' tiġi lura n-normal. Jekk il-pressjoni tkun kawża ta' ta' eżempju nies li jkunu ilhom fis-sodda mhux ħażin ġieli, nużaw ċertu kalzetti li jgħinu biex iċ-ċirkulazzjoni tmur għall-aħjar u dawn ukoll jipprevjenu mit-trombożi. Jiġifieri dejjem it-trattament ikun skont skont il-kawża.
U se nagħlqu din il-parti dwar il-pressjoni baxxa billi nwasslulkom ftit punti dwar x'wieħed għandu jagħmel bħala l-ewwel għajnuna f'każ li xi persuna qrib tiegħu tistordi minħabba il-pressjoni baxxa.
Mela jekk inti l-persuna li jħassek ħażin minħabba l-pressjoni baxxa, tinduna 'il għaliex ħa tħoss tibda l-ewwel ħaġa l-ħass ħażin ħa tħossu ġej fuqek u ħafna drabi ħa tkun bil-wifqa meta dan ħa jiġri. U tinduna 'il għaliex tibda tisma' l-affarijiet mill-bogħod, l-ilħna tibda tismagħhom iktar iktar soft minn kemm fil-verità jkunu, il-vista tibda tiċċajpar xi ftit, Tibda tħossok li qed tintela' u għajjien mhux ħażin. Jekk jiġri hekk, importanti li tinduna b'dawn l-affarijiet u toqgħod x'imkien u tiġbed l-attenzjoni ta' min ikun miegħek ħalli mhux tkun bil-wiefqa u taqa' minħabba l-ħass ħażin, għaliex il-konsegwenzi jkunu agħar imbagħad. Issa, min-naħa l-oħra, jekk aħna nkunu ma' xi ħadd, nindunaw li qed iħossu ħass ħażin minħabba pressjoni baxxa, il-għaliex narawh qed jibjad mill-kulur. Jibda forsi jegħreq xi ftit. nibdew narawh li mhux qed ikellimna mhux qed ikellimna sew. F'dak il-każ importanti li nmidduh nollulu saqajh il fuq ħalli bekk inkunu qegħdin inħeġġu li d-demm imur lura lejn il-moħħ malajr kemm jista' jkun u tgħin ukoll jekk forsi nxarrbulu xi ftit wiċċu.
Tikka aktar fuq saħħtek. Il-ħoss qawwi tar-riħ jista' jtellef liċ-ċiklisti waqt li jkunu għaddejjin bir-rota. Il-ħoss tar-riħ meta ttestjat waqt qatfa ma' grupp ta' ċiklisti laħaq saħansitra l-120 deċibel. Dan huwa livell inkwetanti peress li problemi tas-smigħ jibdew jitfaċċaw meta l-persuna tkun esposta għal ħsejjes ta' 85 deċibel jew aktar. Persuna li tkun esposta għal dawn il-ħsejjes tkun qed tirriskja sew li tibda tbati bi problemi tas-smigħ, u allura hu importanti li tilbes protezzjoni għall-widnejn. Tikka aktar fuq saħħtek għada.